Татар теле укытучылары форумында катнашучыларны сәламләү өчен килгән Ульян шәһәр Думасы рәисенең беренче урынбасары Алсу Айзатулова үзе сабый чакта татар телендә сөйләшергә өйрәнмәве өчен бүген дә үкенеп яшәвен яшерми. Менә мин дә действительно шәһәрдә үстем и, конечно, әби белән үстек, шуңа күрә татар телен беләбез әле. Ну вот шулай булган упущение, бик зур упущение, что йөремәдек татар факультативларына. Ә түти булмаган ул вакытта ул юк иде. И шунарга күрә хәзер мин депутат булып эшлим инде. Миңа наоборот э, матур итеп сөйләгем килә. Ну вот э, әбиләрчә генә сөйлим. Ни кызганыч, бүген Алсу ханым кебек әби-бабасы телен начар белүче татарлар байтак әле. Чөнки бүген мәктәптә генә түгел, гаиләдә дә татар телендә аралашу бик нык азайды. Сер түгел, хәтта Татарстандагы саф татар авылындагы дүрт-биш яшьлек сабыйлар да үзара русча сөйләшә бит. Өйдә, әлбәттә, әби-бабалар, әти-әниләр, балам, улым, кызым дип эндәшергә тиешләр. Сөйләшергә тиешләр өйдә. Алар болай да рус телен мәктәптә укыйлар, өйрәнерләр рус телен. Менә без бит инде гел татарча укып, татарча яшәп, татарча зур уку йортларына кердек. Онытмадык бит рус телен. Милли телләрне өйрәнүдә Мәскәү тарафыннан нинди генә киртәләр куелса да, татар авылларындагы мәктәп директорлары, ана теле укытуны җайга салып, дәрестән тыш чараларда да татар теле өйрәнүгә нигезләнеп эшләүне оештырганнар. Татар теле без беренче класстан унберенче класска кадәр укытабыз. Безнеке ул программада, безнеке ул планда, икешәр сәгать атнасына һәрбер сыйныфта. Мәктәптә без татар телен укытабыз, Рефикович. Дәресләрне бетергәнебез юк. Беренче класстан тугызынчы класска татар теле. Бер дәрес татар теле, бер дәрес татар әдәбияты. Әйтергә кирәк, Ульяновск өлкәсе мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә милли телләрне укытуны, дәреслекләр белән тәэмин итүне озак еллар дәвамында күз уңында тота торган төбәкләрнең берсе. Соңгы елларда без ата-аналар белән эшләүне көчәйтеп җибәрдек. Татар автономиясе төрле районнарга чыга. Ата-аналарны киңәшмәләргә, җыелышларга җыеп, алар белән сөйләшәләр, үгетлиләр, күп кенә үрнәкләр китерәләр. Шуны әйтергә кирәк, әти-әниләр соравы буенча күп кенә мәктәпләрдә безнең хәзер татар телен өйрәнү буенча түгәрәкләр ачыла башлады. Менә кичә генә әле Яңа Спас районында булып кайттылар. Анда 30 бала быел беренче тапкыр татар телен өйрәнә башлады. Ульяновск өлкәсенең мәгариф министрлыгы дистә еллардан бирле Татарстанның Апас, Буа, Чүпрәле, Спас, Саба районнары белән хезмәттәшлек итә. Элемтәләребез бик нык, тыгыз, матур чаралар үткәрәбез. Остаханәләр, менә дигән ачык дәресләр үткәрәбез. Укытучылар килә. Бер-беребез белән хезмәттәшлек итү безнең өчен бер яктан куаныч та, икенче яктан зур шатлык та. Бергәләп семинар уздырабыз. Үзебездә менә безнең Чүпрәле муниципаль төбәгендә без үздерә уздырабыз межрегиональный менә сездәге шикелле семинарлар. Ул семинарларга без аларны чакырмыйча калмыйбыз. Алар укытучылары да катнаша бездә һәм аларның балалары да катнаша. Татарстан Мәгариф министрлыгының чит төбәкләрдәге укучылар өчен генә түгел, ә укытучылар өчен дә һәртөрле семинар-киңәшмәләр, бәйгеләр уздыруын да аларның отышлы алымы дияргә кирәк. Менә шушы бәйгеләр булганда, укытучылар аны бәйге итеп түгел, ә безгә, Татарстанга, тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгына итеп килеп, үзләренең һөнәри осталыкларын, күрсәтеп, призлы урыннарны алып киттеләр. Ульяновск татар автономиясе быел Ана теле укытучылары өчен иң яхшы татар теле укытучысы дигән медаль булдырган. Аның беренчеләре бүгенге форумда озак еллар балаларга Тукай телен укыткан мәгариф ветераннарына бирелде. 65 ел стажым бар минем. Унсигез яшемнән Унсигез яшемнән укытырга тотынган идем, бүген дә укытам әле мин мәдрәсәдә. Бүген дә тәртипкә салам, олыларны, татар телен пропагандалыйм. Татарстанга Алланың рәхмәте яусын. Төбәкара укытучылар форумы журналист һәм режиссер Нәсүр Юрушбаевның Авторучка дигән нәфис фильмын карау белән тәмамланды. Соңыннан Нәсүр әлеге фильмны төшерү барышы һәм анда уйнаучы артист, укучылар, Укытучылар хакында сөйләде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин татарлар.